איינער קומט און זאגט מיר, אה, ס'איז נישטא קיין צדיקים היינט, דארפסט נישט אויסהערן קיינעם, אלץ איז, אלץ איז פוליש און פעיק. אלץ איז פוליש און פעיק? א איד מוז האבן א רב, א איד מוז האבן א דיין, א איד מוז האבן א ערליכע איד וועם ער פרעגט וואס צו טון. א יונגל? א יונגל האט נישט א יונגל האט נישט קיין רב אדער א יונגל פרעגט זיין טאטע מאמע. פלוצלינג ווערט ער א גדול ער ווערט בר מצוה. על פי תורה ביסטו שוין מעטשור. ס'קען זיין ביי די שטאט ביסטו נאך האסטו נאך א קינד. די שטאט זאגט ביז די איין און צוואַנציק ביסטו נאך א קינד האסט נאך נישט קיין דעת. על פי תורה ביסטו שוין דערוואקסן ביסט שוין פאראנטווארטליך אלעס וואס דו טוסט. ביז די דרייצן. וואס דו האסט געטון דארף דיין טאטע אפגעבן דין וחשבון פון די דרײַצן, עס טוה יעצט דארפן זיין פאראנפערטליך, דו ביסט נאך יונג, נאך א קינד, לויט די שטאט אין ניו יארק מיט די נייע מעיאר, נייע מעיאר פלאנט צו מאכן ביז די פֿינף און צוואַנציק, יא יא יא ס'איז קינדער, ס'איז יונג, עס איז די יוגנט, וואוטן, נאר וואוטן מעג מען, אבער מען דארף די יוגנט, די יוגנט וואוט אים אריין. מען בעט דעם אייבערשטן, ס'קומט גוטע צייטן, ס'קומט גוטע צייטן, מענטשן זאגן ס'קומט שווארצע וואלקענעס, ס'קומט, די אייבערשטער גייט אונז געבן אלעס גוטס, וועסט זען, ס'קומט גוטס, האב נישט מורא, האב נישט מורא, האב נישט מורא, אה, אין שטעטל האט זיך, שטעטל האט זיך נישט אונטער די מעיאר, אבער ס'וועט אויך האבן א השפעה, וועט אויך האבן א השפעה. די רעגירונג זאגט אז דו ביסט נאכנישט פאראנטווארטליך, אבער פון יעצט וועסטו וויסן ווער איז דיין, ווער איז דיין רב, האסט א רב? האסט א דיין? האסט א ערליכע איד וועם דו פרעגסט פאר דו קויפסט א טעלעפאן, צו די טעלעפאן איז פאר דיך גוט? פאר דו גייסט עפענען סאושעל מידיע, א חבר האט דיר געזאגט קום אהער איך דארף איך עפן דיך סאושעל, אפשר פרעגסטו דאן, האסט א מורה דרך אין לעבן? יעדע פרט ופרט, אנפאנג, מען רעדט דאך נישט א גאנץ לעבן דארף מען פרעגן יעדן טאג וואס צו טון, מען רעדט דאך, מען שטעלט זיך אוועק א לעבן, איך רעד שוין נישט פון דעם די אייבערשטער העלפט מען קומט מען טראגט דאך אן א שידוך, וואס ווייסט א מענטש וואס איז גוט פאר אים, א מענטש מיינט ער איז קלוג, דאס ניין, דאס ניין, דאס ניין, ביסט א אויבער חכם, נעבעך, און ביי די פערציג טראָגט מען אים אָן אַ שידוך, זאָגט ער, מע האָט מיך נאָך אָנגעטראָגן איר מאַמע. מע האָט מיך נאָך אָנגעטראָגן איר מאַמע. די צײַט לױפֿט. נײן, איך װיל נישט. איך פֿרעג אַלעס, איך פֿאָלג אַלעס, אָבער דאָס װײס איך, אַז עס איז נישט פֿאַר מיר. פֿרעג, ס'קומט אַ שידוך, עסט פֿרעגן. כ'האָב אַפֿילו געהאַט מעשׂות אַ מאָל דאָ, װאָס בחורים האָבן זיך אפֿשר אַלײנס, אָבער זײַנען געקומען פֿרעגן. עפּעס האָט אײנער האָט אים געזאָגט שטילערהײט, מע קען מאַכן אַלײנס אַ שידוך, אבער ער האט געוואוסט איין זאך, ער טוט נישט קיין שריט אין לעבן אן פרעגן דעת תורה. מנחם זאב, איך טריי, איך פרוביר נישט דיך מרמז צו זיין דו זאלסט מיך אנהייבן קומען פרעגן דיינע שאלות, ווייל לעת עתה בין איך שוין אווערבוקט, שוין נישטא קיין צייט יעצט, די ישיבה זאל נעמען פרישע תלמידים אנהייבן צו קומען פרעגן שאלות, מען דארף קודם קער נעמען פון די אלטע. נעם די טעלעפאן בוק, און קוק, ווער איז מיר א דיין וועם איך קען, מיט די דיין האב איך נישט געשפירט באקוועם אים צו פארציילן מיינע מעשה'לעך וואס איך גיי אריבער און מיינע נסיונות, אבער איך מוז טרעפן א גוטע איד, כ'דארף אסאך בעטן דעם אייבערשטן אז מ'זאל זיך פארפירט ווערן, ס'איז דא פארפירערס אבער ס'איז דא צדיקים, זה לאמור זה עשו אלוקים.